Үтүө күнүнэн Сахабыт сирин олохтоохторо! Биһиги биир бу умнуллубат кэрэ-бэлиэ түгэнинэ турабыт. Ол курдук биһиги Чөркөөх мусуойугар алаадьы астыыбыт. Аан бастакы алаадьыны мин биллэн турар Чөркөөх мусуойун территориятыгар ууруохпут. Дьэ уонна эбэһээт алаадьы астыыр кэммэр саха киһи сиэринэн ырыалаах-тойуктаах аскын ыллыы-ыллыы астаатаххына аһыҥ

Дьэмиин толордум. Бастакы үс алаадьыны кутан эрэр көрүҥ. Бу сып-сылаас буспут алаадьыны биһиги Түркүөх мусуойун территориятыгар ууруохпут.

Бастакы үс анаа дьэбэн Мин эбэһээт Эбэһээт ханна да ырыттарбын Бастакы үс алаадьыбын Бу маннык туспа уурабын Дьиэбэр буоллаҕына оһохпун аһатабын Эбэтэр дьиэм тэлгэһэтигэр Ыраах сиргэ айанныыр буоллахпына дьиэм тэлгэһэтиг уруурабын Бастакы үс алаадьы эбэһээт ууруллуохтаах Дьэ уонна атын алаадьыларбын Бу сахалыы иһиккэ, ойуулаах мандардаах иһиккэ маннык кутабын. Наһаа үчүгэй олу. Саһарчы буспут алаадьы диэн маны этэн эрдэхтэрэ дии. Наһаа үчүгэй. Билигин биһиги алаадьыбытын кутабыт. Тыык, төгүрүгалаадьы. Бу. Наһаа үчүгэй бу Чөркөөх музейыгар хоно ыһытан бу маннык Алаадьы астыам дии санаабатаҕым дьиҥин иһин. Онтон бүгүн сарсыарда наар үчүгэйдик утуйан турдубут биһиги. Уонна а, хайда эрэ сарсыарда турда тураат, бу дьиэҕэ сыттаһарбыт киһи дии санаатым. Дьэ, саха дьонун сиэринэн. Маннык. Уонна алаадьы буһара турарбыттан наһаа долгуйдум, астынным уонна манна музей үлэһит кыргыттара бааллар. Ол курдук эдэр гид баар уонна түөрт онтон тахса сыл устата Чөркөөх музейын көрө-истэ кэлбит, аан дойду дьоно-сэргэтэ били историятын билээри кэлэллэр бу. Түөрт онтон тахса сыл үлэлээбит Изабелла Яковлевна Диидинэн манна үлэлээбит киһини бүгүн сарсыарда көрүстүм уонна дьоллоннум, астынным, куустустубут, үөрдүбүт-көттүбүт. Дьэ бу буолар доҕоттор, саха дьоно бэйэ-бэйэтин татар үөрэ-көтө көрсүөхтээх, үөрэ-көтө кэпсэтиэхтээх. уонна бу нуомаспытын, сэһэммитин-сэппэммитин, туох нуомастаахпытын ото бэйэ-бэйэбитин кытары итии чэй иһэ-иһэбит, алаадьыбытын сиисийбит билигин биһиги кэпсэтиэхпит турдааҕа. Бастакы сып-сылаас алаадьылары мин манна баар күндү дьоммор, дьүөгэбэр Розалия Алексеевна аан бастаан дьэ эйиэхэ Уунабын, пожалуйста, ыраах Сунтаар сириттэн кэлэ сылдьар күндү киһибитигэр. Махтаа. Биллэн турар, Изабелла Яковлевна эйиэхэ биэрэбит уонна эдэр киир кыыска баһаалайбыт өлөн өлөргөр

Сыт таһаардахпыт буоллун? Эйдэ. Бу үчүгэй баҕайы. Анна алгыстаах алаадьытын дии астыы турар уонна оттон бүгүн суорун омоллоон норуот күһүн олохтообут муһуйун устун хаама сылдьан ырыаларын ыллыа буоллаҕа. Оннук. Алаадьы астыы турар кэмҥэ санаан кэллим. Чөркөөх моҕойун туһунан ырыаны Анна Тотонова сотору кэминэн толоруоҕа диэн сүрдээх бөх айар куттаах дьоннордоохпут. Дьэ, ырыа аһа тылын суруйан биһиэхэ бэлэх уунуохтара. Онон быйыл сурнум оллоон төрөөбүтэ сүүс сыл бэһылын көрсө, дьэ, ырыабытын үрэхтиэхпит. Үчүгэй буолла ити. Чэ ити курдук наар үчүгэй санаанан халайтара бүгүн сырда аналын көрсөөт да хаһаан эрэ эҥиттэн билсэр дьон курдук куустуга түстүбүттүү. Бэҕэһээ оттон тиби тибэн диэби курдук чараас үчүгэй причиналарынан кэнсиэри баран көрбөтөхпүт. Ол эрэн дьэ бу чөркөөх Леня тиратычча киһи олох куустуларын көрбүттэр. наһаа үөрбүттэр, сөхбүттэр уонна олох сырдыгына хыдьаайа дьарырыыһын элбэх киһи көрбүтэ буоллар диэннэр да баҕаһанааларын билиҥҥи аныгы куйаар ситимигэр суруйаллар буоллаҕа дии. Онтон бу буолбатах үчүгэй эмиэ түгэн буола турар дьоллоох түгэн ол курдук Анна Тотонова ырыаһыт дьэ бу биһи чөркөөн муһуйбытыр хонон туран баран Сарсыардаттан хайда эрэ алаадьылаатахпына хатанаар, сыттаһаардахпына хатанаар уонна өссө төгүл бэҕэһээ дорооболоһон тибиини тибии диэбэккэ муһуойу көрбүппүт диир. Онтон бүгүн өссө дьэ бу алаадьыбын ууран, муһуойбун өссө төгүл болҕойон көрүөм, кэпсээнин истиэм диэн баҕа санаалаах турар. Онон айымньылаах, үлэлээх Бу Анаҕа, Биһаана дибит тойоқай биһи хас биирдии дьиэ кэргэммитигэр биһиэхэ эн наһаа чугаскын, ырыаҕынан тойуккунан, аха дьон оттон бүгүн өлбү көппү курдубалаадьым сыта таккыбытыгар дьиэ олох суордарбыт олох көтө сылдьаллар, э, элиэтииллэр, ол көрөҕүт чаас толбаан кэлэлэр оллор,

Төрүттэммитэ быйыл лоп аһа олох дьэ саамай күүтүүлээх сылбыт буолар суон омоллооммут үбүлүөй уонна эһиил бүөһун сааспытын лоппааччыт буолуохтаахпыт. Оны мин бу исторически бу алаадьы буһары турарбыттан хадара этим тымния тымния деп астынным ағайды. Оны кылгастык эми иһитиннерэҕин да Изабелла Яковлевна. Дьэ маннык бу исторический сирдинантыын бу билигин алаадьы астыы турар дьиэтэ-уота Чөркөөн муһуойун быыстапкалыыр заалата заалалаах обуһа буолар Дьааныгы үлэлиир биһи дьиэбит-уоппут буолар бу описпыт турбут сири историческай Оо, курдук ыраах ити иннибитигэр көстөр Николаевскай таҥара дьиэтэ бу ааспыт үөһэҕэ тутулубута. Ол иннинэ ол иккис уол баттан көһөрүллэн аҕаллыбыт чочуомуна дьиэтигэр олус майгылыыр, аһа кыра дьоҕус эмиэ Ньукуола Ньукуолун сибэтиэй чиэһигэр бу манна бу миэстэҕэ чочуомна тутуллан турбута. Онон ол чочуомнабыт тутуллан турбут чочуомнабыт бу алтаары миэстэтэ бу хором сүсөрү сөп түбэһэр. Манна ыалдьыттарбы киирдэхтэринэ олус атын туохха сырдык аха туохха кустараллар аха эйгэҕэ кустараллар ол эмиэ олохтоох ол курдук бу манна ол чочуомнабыт үлэһит урак кэмигэр Өксөкүлээх Өлөксөй, Ойуунускай, Суорун Омоллоон аһа буга бары бу таҥара диэбит алтаарын бу алтаарын мисситэ буолар бу алтаарын сибитиэ мисситэ дьэ күрэхтэммиттэрэ онон саха саргытын салайар үтүө-мааны дьон буолбуттара. Онон биһигинэн кэлэр ааһар дьоннор, биһиги күндү көрөөччүлэрбит, ыалдьыттарбыт, ону тан күрэхтэринэн дэһэрэллэр, итээн имиэхэр эби курдук ыйыттын. Онон дьэ сибитиэ миэстэҕэ чахчы ити барыта эмиэ өбүгэттэн кэлэр күүс буоллаҕа дии. Сыт таһаардан аһаччы. чыйсыт таһарда онотон музейбыт инники кэскилэ киэҥ сайдыахпыт үүнүөхпүт онотон бу бэйэтин кэмигэр хэттончу саан лаппа туолбут киһи сүүрэ сылдьан бу төрөөбүт чөркөйөҕөр муһуйт олохтуур бу иккис таҥара дьиэтигэр таттаран элбэх дьиэни уоду көрүнаҕылар уонна саха облаһар олорбут худаарыскайдар уон тохсус үйэ иккис аҥаарыгар олорон саха дьонугар үтүөнү оҥорбуттарын дьэ кэпсиир. Онон буллаҕына бу Таатта алаастарыгар, нэһилиэктэригэр бухудаарыскайдар олорбут дьиэлэрэ-уоттара ол курдук тылдьыппыт ааптара Эдуард Николаевич Пекарскай олорбут родовой управата ититтэн көһөрүллэн аҕаллыбыта. Ону сэргэ Дьэ, Ионов оҕолору үөрэппит Худаарыскайбыт оскуолата манна эмиэ хайда баарынан көрүллэн аҕаллыбыта. Титигирдик, онон чахчы биһиги сахалар үүнэр-сайдар суолбутун дебу сырдык аартыка таһарбыт үтүө дьоннору хыддатар чөкөөхтөөҕү саха эригэр пайыһылка муһуойа диэн ой ааттанан дьэ турарбы сорона баллаан олох үлэ героя Дьоно бу суорун омоллоон ийэтигэр аналлаах быыстапка билигин де тэниччи тардыллан манна бысибитие миэстэҕэ турар таарычча агыннакка ол курдук ийэтэ Лүкүөрүйэ. Лүкүөрүйэ хааскатын бу үйэтиппите эдэр эддэҕиттэн бэйэтэ уруһуйга чугаас уна патаппараты илиитигэр ылан баһылаабыт Дебельконыч бэйэтэ Лүкүөрүйэ сырдык материалын көрөҕүт. Лүкүөрүйэ бу докумуоннара манна көстөллөр. Ол курдук көрөҕүт ти бу Бааспар диэн ити уруккутугунан хуруллубуттугу көрөҕүт хасыллаахка төрөөбүтэгин бартайыллар кини аҕа дойду хәритин кэмиэрдэл олорбута Уонна хайдары бу алаадьыһыта аха манна үчүгэйбэтик аха муннубутук кычыылатар кэмигэр Лүкүрия барахсан сэрии хылларыгар ааны истарын да аха сэрии хылларыгар бу алааһын оҕолоро тулаайа хаалбыт оҕолору дьа анаан киириэхтэрэ миэхэ диэн эрдэттэн хаһаанан хап халыҥ гына лэпиэскэ буһаран киирдэхтэринэ лэпиэскитин дьэ тооромостоон халыҥ арыынан сотон күндүлүүрэ эбитэ үһү ол туһунан ити бу ити кини лэпиэскитин сиэн бараммыт биһиги хайдара дьэ сэнии ылан уонча да хонукка хаава курдук буолларбыт хэниэлэнэр этибит диэн ахтыбыттарын ити таарычча ахтан этэбин дьэ оннантон бу Көрөҕүт, манна наһаа үчүгэй хаацкалар бааллар. Бу маны бу хаацкалары көрө дьоннор билиэхтэрэ. Оо, Баатара Бонапаат, Бонапаат кэргэннээн Маарыйалыын олорор диэхтэрэ. Онон бу саха э, этнографиятын үөрэппит аха Бонапаат э, Хожаана дьэ бу аатарар э, биһиэн нуураппыт, экспедицияга кыттыбыт үтүөкэннэ кыраайы үлэтээччибит олорор. Бу манна аллара Алампа Алампа убайынаан Баһылайдыын ийэ тутуһан тураллара уонна Амма Чыгыйдаах олох бу бырааттыылар кэккэлэһэ олороллоро уонна кинилэр ийэлэрэ Дьэ бу тоҕо бары маннык кэлэн бу сурунам олоон ийэтин быыстапкатыгар бу үтүө дьоннорбут хааскалара сыһарыллан сырдатылла тураллара диэтэхпинэ кинилэр бары Үүтүмсэхтэн үүтүмсэх диэн үүтүмсэхтэн үүтүмсэх Бүөтүр удьуор утума буолан дьэ бу үүнэн сайдаан тэнийэн аймахтар олорбуттар эбит онон холобура көрөөччүлэрбит саҥа биллэхтэрэ буолу Суорун Омоллоон ийэтин Распаайта Хиипсэвэ Суорун Омоллоон аҕата эмиэ Дибири куонус куонаан иипсэм, онтон бу сиипсэбэ аймах, билэ дьоно кимнээх эбиттэрин биллигит итигирдик. Алампа дьааһыга манна сыһырыллан үчүгэй байтык үрүҥ көмүс тутаахтаах дьааһыга манна көрдөрүллэр. Уонна оттон литература барыта төрүччү эмиэ манна туоруурдатыллар. Алаадьы ыһытынан тунуйбут, дьиэбитигэр уоппутугар хадары кэтэспит курдук саха алааһыгар балапаат балапааттар балаҕаннарыгар турбут бу сиэдэрэй ыскаапка. Бу балапааттар ыскааптара Бу ыскаабы бэйэтин кэмигэр Алампа көрбүтэ, аһа сөхпүтэ, махтайбыта. Уон отон бэйэм музейга үлэлээбитим ыраатта. Ону бастаан утаа киирэн бараммын бу ыскаабы көрөн, сөҕөн-махтайан бараммын э, бу ыскаабы оҥорбут киһи сыдьаана баарын билэн киниэхэ кылгы тиийбитим. Э, Лэкээ уус уола э, дьэ, кэргэним саа часа маһан отун өрөмүөнэтэр дьон мунньаннар киниэхэ ыыталлар этэ онтон тоҕо эмэ киниэхэ тиийэ уохтаахпыны диэн тиийэн кэпсэппитим онно кинини үчүгэй байты кэпсээбитэ туох диэбитэ бу ыскаап көрөөт бу сидрэй бай ыскаап эскииһин оҥорбута эбитэ үһү уйбаан баһалыс попок бу лэкээлэр аймахтара худуоһунньук попок диэн Онон чахчы даҕаны манна дьэ араас искусство бары истиил барыта манна барыта сыһарыллан үрдээх үчүгэй тупсаҕай киһи ылла даҕаны олох иһити умуоду уган тонаннык күннээҕи туохха туттуон сөптөөх үчүгэй сиэдэрискэ биһиму буойбутугар биир бастыҥ экспонат буолар. Онон алаадьынан тунуйан олох бу дьарха шөйдік аха былырга алтарбыт миэстэтигэр бу ки көрөөччөрбүт киирэн аха манна дьэ кимнээх кэлбиттэрин билиһиннэрэр аһаҕытык сирбитигэр дебиде музей устун барык кытти музейы көрүөхкүт көрүн эрэ бу аха аныгы таас саха ойуулаах мандардаах кытыйатыгар аана алаадьылаабыт алаадьыта олох тоҥторчу барыта үчүгэйи эрэ билгэлээн дии эр алаан ичигибайтик алаадьылана турар кэпсээни эһиттигит дьонон Чөркөөх музейа ыҥырар, угуйар. Онтон биһиги бүгүн бу алаадьылаабыт аанабыт махтанабыт